Ar y wobr enillais i oedd um, myfyrau cryngwladol orau yn wyl ffilmiau dogfen yn Wexford, yn Kilmore Key Pentre, yn Sir Wexford. A um, roedd nifer o ffilmiau yn yr er, oel y ffilmiau dros y byd i gyd, felly um, mae'n anrhydedd fawr. Doeddwn i ddim yn siŵr, o'n i ddim yn gwybod beth i weud pam nes i gael y neges fy mod, o'n i methu credu, achos pam chi'n astudio ac yn gorfod cyrraedd diwedd terfyn a mae dyddiad yn agosau pam chi'n creu ffilm. Ambell waith mae'r creadigrwydd yn gallu eich, um, eich rhwystro, ond y ffaith bod rhywun arall yn gweld falle beth o'n i'n bwriadu wneud wedi llwyddo, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rhoi boddhad mawr i mi. Fel um, myfyrwraig pan ddes i ma'n ddeunaw oed, dim ond i astudio drama a dechrau rhoi, dechrau rhoi go ar wneud ffilm yn y flwyddyn gyntaf ac wedyn astudio rhai academaidd. Mae'n sioc ac yn dangos bod e yn bosib pam chi'n meddwl bod chi'n methu wneud rhywbeth, chi gallu wneud e os chi'n rhoi'r feddwl ar waith. E, Mae'r ffilm Dwy Chwaer a Brawd yn ffilm arsylwol sydd gyda lot o ddylanwad a ffrenig arni, e, sy'n Jyst yn dala cyfnod mewn bywyd y dwy chwarae'r brawd yma sy'n byw ar ffarm yn 85 yn 87 a 92 yn dal i ffarmio fel tasa nhw'n bobl ifanc ac yn dal i fynd ac maen nhw yn dri person hynod anghygoel a dwi wedi dod yn ffrindiau mawr gyda nhw a nawr byddai mae'r berthynas yna sydd gyda fi yn rhywbeth parhaus iawn. Dim ond edrych arnyn nhw, does dim fawr o siarad yn y ffilm, dydw i ddim yn siarad yn y ffilm, dim ond gwylio bywydau bobl. Mae Aberystwyth yn le gret, dydw i ddim yn ddinas, mae'n dre, mae'r môr gyda chi, mae popeth yma chi angen, mae'n hyfryd a mae Trawstoriad o bobl gwahanol, mae myfyrwyr yn cyfoethogi y dre yma yn fawr iawn, nifer o lefydd da i fwyta ac wrth gwrs mae'r bywyd cymdeithasol yn rhywbeth grêt. Bues i'n digon ffodus i ymuno â IMCA sydd wedi cyfoethogi fy amser i yma wrth wneud ffrindiau, canodd y ffrindiau bydda i wastad yn gallu siarad gyda ar ôl gadael yma, felly mae'r amser wedi bod yn rhy gyflym ac yn un bythgofiadwy. I fod yn yr adran drama ffilm a theledu, roeddwn i'n teimlo fy mod mewn dwylo saff iawn gyda arbenigwyr o bob maes, boed yn ffilm, um, astudio ffilm yn academaidd, i greu ffilm dogfen yn greadigol, neu i fod yn astudio'r theatr, um, bob math. Mae wedi bod yn brofiad gret yma oherwydd bod ni o'r ochr Gymraeg yn gymryd llai, ni'n cael falle fwy o sylw efallai, dwi ddim yn siŵr, ond roeddwn ni'n cael y sylw hyddiannol yna a unrhyw amser oedd angen help, unrhyw bryd, roedd wastad cefnogaeth yna. Felly mae'n adran sydd yn gynhwysfawr iawn gyda amrywiaeth a trawstoriad enfawr o gyrsiau, rhywbeth at ddant pawb byddwn ni'n dweud. Rwy ar hyn o bryd yn neud cwrs ymarfer dysgu a fyddai'n mynd allan wythnos nesaf i ysgol i ddysgu drama i blant uwchradd. A dwi'n gobeithio falle rhoi chwistelliad o ffilm a theledu i fewn i wersi drama er mwyn cael efallai profiad gwahanol. Um, ond ie, yeah, dyna beth yw e ar hyn o bryd. Dwi ddim, does dim gyda fi unrhyw gynlluniau i greu ffilm arall ar hyn o bryd.